Mhuri yeZimbabwe, welcome back to Zim Local Daily Scoop. If you are new, please don't forget to subscribe, like and share. Eh, sekuziva kwatiri kuita pakafa comrade Abomshel Geza, eh, hapana kutora madays eh, takaona eh, Air Marshal nevamwe vanhu vakasiyana siyana but bepa iroro rakasainwa naAir Marshal eh, Henry Emuchena eh, vakarisubminda kuna clerk of parliament eh, vachitaura iwo kutoti no tiri kupokana neconstitutional amendment yabill number 3 eh, iri riri kudai rasimudza eh, zvanyaya dzakati wandei eh, muno eh, munyika yezimbabwe so tiri kuona eh, wakaramba wachiita nharo wakaramba wachiita nharo kusvikira eh, president emasoni munangagwa eh, avashevedza vagara round table i think papaina eh, ziyambe ziyambe anton general virginia mabhiza eh, nana rushwaya martin rushwaya anonzi martin rushwaya eh, chief secretary to the president eh, and cabinet matendero tikuwa anga ari community yezimbabwe so tiri kuona vakagara eh, vagara tiri kuona kuti maex combatants avo vari kunzi vakaita nharo nemasenior civil servants eh, vari kunzi vakaita nharo kusvikira president emasoni munangagwa vangoti aregedzei ah, tingoiti chapera chapera eh, regai tingoti anenge ahwina anenge ahwina pagemu racho iroro hameno e, ikoko sezvakangoitwa muna 2018 e, e, panhauwa yavanelson chamisa napresident emasoni munangagwa wamalaba wakabudisawo futi mashoko akafanana neiwawa kutoti anenge ahwina hapana anopikisa anenge ahwina ahwina chinova chiri cho chiratidzo chinoratidza kuti maexcombatens a wakabuda vachitaura eh, vapress vachiti no zvinhu zviri kuitika izvi nemari dziri kudyiwa and so forth nezvinhu zvakangosiyana siyana zviri kuitika nekusatorespecta kodzero dzevanhu mukwana kutaura kuna kutirana natutungwarara vachiti kurudzira vanhu kutoti kumanikidza vanhu tichidza mururu tinzwa iwe chichi wachitaura zvinhu zvisina kana nemusoro wese eh, mhuri yezimbabwe eh, ungati zvingataura nemunhu akakwana ezvekutoti ndoda kumbodyawo chichinga kuseri kwemaelection ndoda kumbodyawo ndiadvisor wapresident iye anonga achita zvinhu zvakadaro so ndopetonyasa kuona kuti ha machangani chaivo chaivo vari kurana e, chinhu ichi so tira kuona pana pamhuri yezimbabwe pane tsamba yakanyorwa napolitical commissar e, wane wavari munyaradzi machacha iri apa yetichaiwerenga e, tapedza kuwerenga e, zviri apa mhuri yezimbabwe yakanyorwa namunyaradzi machacha e, nenhaurwa yemauiyaya ye, mhuri yezimbabwe anga ari kutaurwa so tira kuti tidzike panapa e, tione kuti e, zvakamira sei so panapa mhuri yezimbabwe tiri kuona e, nhau yadziri kubva kuna hope wo chin'ono e, ari kunyora iye kuti zanup f national political commissar munyaradzi machacha yes confirmed that president emerson munangagwa met 9 retired senior military officers led by retired oair marshal Henry Muchena who are opposed the constitutional amendment bill number 3 iri rimwe group iri kune rimwe group riya ramawo veteran riya riya vari kukwidza nhau wakumatare edzemhosva judgment yacho isati yaitobuda uku watori kuparliament parizvona ri mubishi rekudebata but judgment iyi haisati yabuda ritoriwo rimwe group rakazvimirira iri rana Henry Muchena igroup rakatodini rakatozvimirira so tiri kuona paya panyu vakunzi

e, tiri kuona mhuri yezimbabwe ndofunga muri kuona e, ndozviri kuitika e, izvozvo zvinhu hazvina kumira zvakanaka tiri kuona kuti iri kutanga sort of like nhauwa yekutamba nayo but haisi nhauwa yekutamba nayo because tiri kuona kuti ziyambe ziyambe e, ari kuzama nepaanogona napo because pakanoti itori basa rakatopihwa iri kutoti iwe unofanira kudai nekudai nekudai nekudai kumobiliza vanhu uchiita sei kutoti vanhu vange vachidaira e, nhauwa yeconstitutional amendment bill number three iyoyoyo so tiri kuona pana pakanyorwa kunzi mm,

and consistent with the Zimbabwean government the traditional traditions. In response of Air Marshal Muchena's press conference yesterday, in a 13-page letter, Machacha said the debate should focus on whether tiri kuona kuti eh, wakatonongedzwa nhewa sekutsanangura kwaita kutaura kwaita vaheniri muchena vakatonongedzwa nefinga kuti kuti aiwa no imimi zvemuri kuita zviya zviya zvipurezidendi masoto munanga kwachinongedza kuti zvinhu zvemuri kuita zvimuri kuti konzeresera zvinhu zvakadhakwa nekuita same the amendment process complies uh, with the constitutional whether parliament is existing power granted

e, tione kuti yakamira sei sei e, tatagumira papi zviya zviya zvimwe rezimbabwe so regedzei tingotangidzise because hatisuziva patatagumira so tikuona pana pakanywa kunzi munangagwa and his supporters arguing that eh, the proposed amendment do not requires a referendum however critics condemned that the constitutions clearly requires a referendum for changes relating to a eh, presidential terms limits and the form amendment that would allow the equipment eh, office holder to benefit from constitutional changes affecting their tenure eh, tiri kuona mhuri yezimbabwe ndozviri kuitika regedzai eh, tione tsamba yakanyohwa navamnyaradzi machacha ndofunga muri kuiona panapa iyi eh, zanu p f eh, commissarian department tiri kuona eh, deputy wavo ndi wa sort of like wakandishaya vataura ikandishaya ndo deputy wavo eh, tiri kuona kuti ndo vakambomisa eh, nhaurwa ya eh, tungwarara kuti anga achikuwapira kupinda mucentral committee because tiri kuona kuti tungwarara vanga vari kutodhila napresident emarson mnangagwa takazotozvitaura panapa tichitoti ha ah, no vanhu vari kutodhila because chakaitika mhuri yezimbabwe tiri kuona kuti akangokuapwa because pakabviswa amai dorothy mabika vari kukwidziridzwa kuti waite chair lady wemanicaland then vakanzi yobva yasara isina munhu so tiri kuona kuti aifanira kutopinda ipapo ka ndi eh, andhele musanyatwa saka andhele musanyatwa wakatanga kurohwa negokora chi nawo pamuchinguri handi mazvona then warohwa negokora wada kuti chi tungwarara anga achipinda then tungwarara paakapinda akangokoapwa pasina kuvhoterwa ani mazviona uku unofanira kutovhoterwa nekutoita sei nekutoita zvinhu zvakasiyana siyana so ndopatakaona ana munyaradzi machacha awo achirivhesa enhawa dzakafanana ene idzodzo vakadzirivhesa e, takazoona ndo pakazoenda president emasono munangagwa vachisuplya mabhasikoro nezvinhu zvakasiyana siyana magrosary hambers wakuchituma iye kuti achiende kwana mutare kunana chipinge kunana inyanga kunana chichi ndokwakatanga kutochera e, ana kudatagwerei ana chichi chimwe achitaura zvinhu zvakasiyana siyana because iyi team kudatagwerei yana munyaradzi machacha team yese yekomasariet i team ekuda tagwere so tiri kuona panapa mhuri yezimbabwe e, wanga wada kuvharira e, tungwarira kuti anga asangapinda mucentral committee but zvisinei akazongomanikidza kuti anga achipindawo zvake so tiri kuona panapa e, ndo wari kunyora response to issues raised by the air marshal retired henry muchena and other retired seniors officers on constitutional amendment bill number 3

e, munyaradzi machacha anova ariye e, mukuru wekukomisarieti e, political commissar ndowati munyaradzi machacha political e, commissar e, vanoti e, kana vachifonerwa e, paritawa nhawa dzezvematongerwo enyika vanogona kuti ndiyani ari kuhumana uyu chii chii chimwaya ndiwo vamunyaradzi machacha iwo so tiri kuona mhuri yezimbabwe zvinhu hazvina kumira e, zvakanaka tinge tichifambisa tichiona kuti e, nhauwa dzacho e, dziri kunyatsa kumbofamba sei but zvisiri kunyatsokuzivisai ndechekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka ava ndo the deputy e, spokes person webato rezanu p f vanonzi farai marapire e, vanonga vari paside nana christopher mutsvangwa vachitara nyobvo ah, christopher mutsvangwa anonga achitara nyobvo yemhuri yezimbabwe hatorina tiri kuona ndiana vatori kupariamend ana sort of like ndi mudhendo wemhuri yezimbabwe ari kutaura because tiri kuona kuti eh, anoti mudhendo kana mafume kana ari kutaura kuti eh, kune vanhu vari kuvakira eh, matakshop kuseri kwezvikoro eh, so tatiri kuona kuti zvinhu zvacho zvinenge zvakamira sei because eh, kuseri kwezvikoro hakukwanisi kunge munhu achiwakira matak paseri pejuraho yechikoro chechepo wakira matakshop nezvimwe zvinhu zvakasiyana siyana e, chinova chiricho chiratidzo chinoratidza kuti e, eh, kudisrespecta ikoko bcause ndo vanozoguma ba kutengeswa madrugs machichichi wana ukuenda unotenga madrugs ndo zvavanga vari kuedza kutaura but tiri kuona kuti anga atotaurawo zvinhu zvine musoro emhuri eh, yezimbabwe e, paanga achitaura enhawa yake so ndona vadzati atakakubatira pano pazimu local daily scoop apo patinoda kupa mafirst hand update anonga ari kuitika munyika yezimbabwe so kana uri mutsva e, don't forget to subscribe like nekusheya kuitira petinenge tichiisa